Ирыстон. Дӕуыл хъуыды кӕнгӕйӕ, ног ӕмӕ ногӕй нӕ дисы бафтауынц дӕ диссаджы ӕвӕрӕнтӕ. Ног ӕмӕ ногӕй зӕрдӕ фырцинӕй ныррухс вӕййы дӕ ӕрдзы ӕвидигӕ рӕсугъддзинад уынгӕйӕ, дӕ хъӕздыг удварны хӕзнатӕ ӕнкъаргӕйӕ. Поэты загъдау, Хуыцау нын схай кодта фарнхӕссӕг бӕстӕ, уӕлӕрвтимӕ баст кувӕндӕттӕ, цӕхӕркалгӕ хӕхтӕ, цы хуыздӕр бӕлӕстӕ, ӕвдадзы хос Ирӕн йӕ дӕттӕ. Ӕрмӕст ӕддейы бакӕсгӕйӕ дӕр диссаг сты, Ирыстонӕн Хуыцау цы лӕвӕрттӕ скодта, уыдон. Фӕлӕ бынтон диссаг, аргъдӕр кӕмӕн нӕй, ахӕм ӕвӕрӕнтӕ та ӕмбӕхстысты ирон адӕмӕн се гъдӕутты, се взаджы, сӕ рагон дины, сӕхи дарыны уаджы мидӕг. Раджы кӕддӕр бирӕ сусӕг зонындзинӕдтӕ уыдысты зындгонд нӕ фыдӕлтӕн. Уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ сын уыд фидар бастдзинад. Ӕмӕ уый фӕстӕ мингай азты дӕргъы ирон адӕм ӕххӕст кодтой фыдӕлты фӕдзӕхсттӕ. Фӕлӕ фӕстагмӕ азты тымыгъы фесӕфт уыдонӕн сӕ сусӕг нысан, ӕмӕ сын адӕм нал зонынц абон сӕ ахадындзинад. Ӕрмӕст ма ирон адӕмӕн сӕ туджы цы тыхджын табуйаг ӕнкъарӕнтӕ баззад. Хуыцаумӕ ӕмӕ зӕдтӕм дауджытӕм кувгӕйӕ, уыдоны фӕрцы ма ӕгас сты не гъдӕуттӕ. Фӕлӕ абон рӕстӕг ӕрцыд уыдонӕн сӕ сусӕг, сӕ алымӕты нысаниуӕг раргом кӕнынӕн. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уый алкӕй бон нӕ бауыдзӕн. Фӕлӕ нӕ амондӕн уыцы фарстатыл бирӕ чи фӕкуыста ӕмӕ йӕ къухы ӕнтыстдзинӕдтӕ кӕмӕн бантыст, ахӕм ӕвзӕрст адӕм нӕм ис. Уыдоны хсӕн сты Гӕздӕнты Еленӕ, Дзуццаты Толик, Магкаты Людмилӕ. Нӕ раздӕры равдыстыты мах семӕ ӕмбӕлдыстӕм. Асхӕдта сӕ, ахуыдтам иу диссаджы бынатмӕ Куырттатгомы, ӕмӕ сын уым рагон мӕсыг ӕмӕ аргъуаны раз рауад мӕнӕ ахӕм ныхас, цы фарстатӕ сын радтам Ирыстоны хъысмӕтыл, уыдоны фӕдыл.
Диссаджы цӕуӕг адӕм уыдысты нӕ фыдӕлтӕ. Уый сын уыдис уӕларвӕй лӕвӕрд, цӕмӕй бирӕ зондзинӕдтӕ сӕм уыди, афтӕ макӕмӕ фӕкӕсӕт ӕмӕ нын ӕхӕдӕг нӕхицӕй ӕппӕлӕм. Уымӕн ис бирӕ ӕвдисӕндартӕ ӕмӕ, кӕй фӕнда, уый сӕм ӕркӕсдзӕн йӕхӕдӕг ӕмӕ нӕ банхъӕлдзӕни, мӕнӕ мах бадӕм, мӕ нӕхицӕй ӕппӕлӕм. Хабар ӕцӕгӕй дӕр афтӕ уыди, ӕмӕ сын лӕвӕрд уыди, цӕмӕй, цы диссаджы зонындзинӕдтӕ ӕрхастой зӕхмӕ, чи уыдоны нӕй хъуамӕ схъӕздыг кодтаиккой адӕмы зонд ӕмӕ адӕмудтӕ. ӕмӕ сӕ сахуыр кодтаиккой бирӕ цӕуылдӕрты. Уӕле ӕвӕццӕгӕн Хуыцауы фӕндыди, цӕмӕй ирон адӕмы ма иу хатт алантӕй чи баззад, Хёдон фӕлварӕн ын ӕрбакодта хохмӕ, хӕхты фондз коммӕ. Фондз комы сӕ ӕрцӕрын кодта, ӕмӕ уый уыди стыр фӕлварӕн Алантӕй цы стыр диссаджы адӕмы хӕттытӕй цы адӕмтӕ ма баззад, цы гыццыл адӕм баззад, хи уыдон хъуамӕ сӕ удыхъӕд, сӕ удыхъӕды сыгъдӕгдзинад бахъахъхъӕдтаиккой. Ӕрмӕстдӕр хӕхты быдыры сӕ нӕ ныууагъта, уый дӕр сӕрмагондӕй хъуыдыгонд уыди. Зындӕр ранмӕ сӕ бакодта, иуӕй зындӕр ран, цӕмӕй сӕ удыхъӕды хорздзинад тынгдӕр равдыстаиккой, иннӕмӕй та Уый у бӕрзонд удыхъӕды хицау чи у, ахӕмты бынат, хӕхтӕ сты ахӕмты бынат. Ӕмӕ ирон адӕм Хёсы фӕлварӕн радтой, ӕвзӕрӕй йӕ нӕ мӕнмӕ гӕсгӕ аирвӕзтысты, абон махмӕ рхастой бирӕ диссаджы этикон культурӕ, царды гъдӕуттӕ. Ӕмӕ уый хуымӕтӕджы нӕу. Мӕ мӕхимӕ афтӕ ахӕм фарста раттын, цы хуызы баззадысты къӕдзӕхтыл, ницуал сӕм уыди, уыдонмӕ цы диссаджы хорздзинӕдтӕ уыди, уыдоны тыххӕй тӕккӕ фыст цӕуы бирӕ чингуыты мӕ ӕрмӕджыты. Ӕмӕ уыдон баззадысты мӕнӕ иронау ихы сӕрыл, зӕгъгӕ, афтӕ дурты сӕрыл ницы алцӕм уыди, афтӕмӕй. Ӕмӕ фӕхъуыды кӕн, цы хуызы сын бантысти, ӕмӕ ма фӕцуда сӕ уд, ӕмӕ ма фӕсӕфой хосы адӕм, сӕ къухы ницы уыди ӕрмӕстдӕр мӕнӕ хӕцы къӕдзӕхтӕ, хӕцы дуры гӕбӕзтӕ, мӕ хӕцы кӕрдӕджытӕ, мӕ хӕцы диссаджы бынӕттӕ ӕмӕ Хӕцы ран афтӕ ма фыст ис ахуырты, зӕгъгӕ, хӕхтӕ хӕстӕгдӕр сты Хуыцаумӕ, хӕстӕ хӕстӕгдӕр сты уӕларвмӕ ӕмӕ сын ӕххуысдӕр тынгдӕр цыдис уырдыгӕй. Фӕлӕ уӕддӕр сӕ къухы фосы стыр фӕлварӕн бантысти уый руаджы, ӕмӕ сӕм уыди тыхджын ӕмӕ карз ӕгъдау. Мӕнӕ уырыссагау хонынц жесткая дисциплина духа. Херхой куы нӕ уыдаид, уды ӕгъдау. Карзӕй мын ныртӕккӕ куы фӕдзурынц, уӕд афтӕ фӕзӕгъынц: Аллах, Уыцы хъуыддӕгтӕ тынг карз сты, нӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ куы кӕнӕм, уӕд уыдон нӕ бон не суыдзӕни ӕгӕр карзӕй цӕуын зӕгъгӕ. Фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, уыцы рӕстӕджы ӕндӕр гӕнӕн дӕр нӕ уыди, карзӕй куы нӕ кодтаиккой, уӕд ма мӕнӕ ацы къӕдзӕхмӕ ссу, уыцы лыстӕг фӕндагыл рӕсугъдӕй дӕ удыхъӕд раст куы нӕ цӕуа ӕмӕ сыгъдӕг куы нӕ уа, уӕд къӕдзӕхыл не ссӕудзынӕ, къӕдзӕхыл хор не рзайын кӕндзынӕ дӕ фостӕн дӕ рауадздзынӕ. Ӕмӕ хосы ӕгъдау чи у карзӕй, ӕнӕуи хуымӕтӕджы ӕгъдауӕй нӕ, фӕлӕ алы къахдзӕф дӕр, алы адӕймагӕн дӕр йӕ бынаты уыди бӕрӕггонд хистӕрӕн, кӕстӕрӕн, сывӕллонӕн, лӕппуйӕн, уазӕгӕн, сылгоймагӕн Ӕмӕ иууылдӕр цыдӕриддӕр сӕм ӕгъдау уыди, Хёдонӕй афтӕ кӕсы, кӕмӕдӕрты ахуыргӕндтӕй, мӕнӕ ныр ахуыргӕндтӕй, зӕгъгӕ, Хёдон чидӕр хъуыды кодта, куысты ницы уыди. Уыдон уыдысты Хосы, мӕнӕ йӕ уырыссагау та зӕгъон, афтӕ мачи зӕгъӕд, иронау ӕй зӕгъын нӕ зоны, зӕгъгӕ, фӕлӕ это было условие существования этого народа, вот эта дисциплина, жесткая дисциплина духа, это условие. Иная, ӕндӕр хуызы уыцы адӕм нӕ фӕцардаиккой ӕмӕ нӕ уыдаиккой абон ирон адӕм ӕмӕ аланты культурӕйы мах ницы базыдтаикам чи зоны ӕндӕр адӕмтӕ зыдтаиккой фӕлӕ мах нӕхимӕ нӕхи культурӕимӕ нӕ барстаиккам гъеныр дӕрдтыл нӕ дзурын уӕддӕр мын дард цоманыхас фӕлӕ хӕстӕгдӕр абонмӕ куы ркӕсӕм абоны цардмӕ уӕд, Алинӕ, дӕу тыхсын кӕны нӕ абоны цард. Абон стӕм тынг зын уавӕры. Афтӕ сӕ мӕхинымӕр куы абарын, уӕд Алантӕй ма цы скъуыддзӕгтӕ баззади, хохы цъасмӕ чи бахауди, ходон цы зын уавӕры уыдысты, ингоиу хатт мӕм фӕкӕсы, зӕгъгӕ, Ноджы ма хомӕй зындӕр ран стӕм. Цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ уыдонӕн сӕ удыхъӕд уыди ӕмӕ нӕ ӕндон хӕлд нӕ уыди. Сӕ ӕгъдау уыди сӕ къухы ӕмӕ сӕ хой бахъахъхъӕдта. Уыцы ӕгъдау та уыди уӕларвмӕ фӕндаг, уый у царды фӕндаг, ӕмӕ сын уый цард радта. Я для себя открыла очень многие вещи, когда начала заниматься эзотерическими знаниями, начала

Уыдысты ӕртӕ чъири. Мӕнӕ Елена Губевна куы загъта, ӕртӕ тымбыл куруджы, Хёсы ӕртӕ тымбыл куруджы сты уӕларвон Хуыцауы сурӕт. Хёдон та Индийы ведӕтӕм гӕсгӕ сты Вишну, Шив ӕмӕ Брахма. Мӕ алы религитӕм дӕр куы кӕсӕм, уыцы зӕронд религитӕм, ведӕтӕм гӕсгӕ, уӕд Мах тынг раст кувӕм уыцы ӕртӕ чъирийы сӕрты, куы скувай раст сыгъдӕгӕй, донӕй, донӕй, донӕй у цард, дӕ буар фараст нӕуӕдз проценты донӕй конд у. Мӕ донӕй истӕм, ӕппӕт дӕр донӕй у, хсгӕ дӕр нӕхи донӕй кӕнӕм, сыгъдӕг дӕр донӕй кӕнӕм, цӕргӕ дӕр донӕй кӕнӕм, ӕмӕ донӕй скув. Кӕд ӕмӕ донӕй дӕ нӕ фӕнды, уӕд та бафы дӕ бон кӕд дӕ къухы фыдӕбон ӕмӕ задӕй бӕгӕны ӕскӕ, кӕд уый дӕ бон нӕ, уӕд та ӕскӕ къуымӕл, задӕй, уый ӕнцондӕр кӕнын у ӕмӕ хомӕй скув, кӕд уый нал и ӕмӕ донӕй дӕ сӕрмӕ нӕ хӕссыс, дӕ цард кӕмӕй у, уый, уӕд та ӕхсыр райс ӕмӕ ӕхсырӕй скув. Хиодӕттӕ сты фӕткъуытӕ ныллӕмар ӕмӕ фӕткъуыты донӕй скъув. Хиодӕттӕ сты диссаджы хуыцауӕй лӕвар хабӕрттӕ. Мӕнӕ фыдӕлтӕ хиодӕттӕй куывтой. Нӕ фыдӕлтӕ карз, нӕ фыдӕлтӕ карз нозтӕй никуы куывтой. Ӕмӕ-иу гӕнӕн куы нӕуал уыди, уӕд-иу кувгӕ скодтой, бӕгӕныйӕ кӕдфӕндӕр алы сидт дӕр, фӕлӕ-иу сусӕгӕй та анӕзтой, Арахъ ирон арахъ, уый та сӕрымагъзбынтон афтӕ нӕ сафы, ӕмӕ-иу уӕд сӕ дзырд фӕтыхджындӕр, фӕныфсджындӕр-иу сты Хуыцауы бын дзурынмӕ. Кӕд-иу Хуыцауы зӕрдӕмӕ тынг нӕ цыдысты ус хабӕрттӕ дзуары зӕрдӕмӕ, уӕддӕр-иу сӕ дзырд ӕргомдӕр фӕцис дзуары номыл, стӕй Стыр Хуыцауы номыл. Мӕхе ӕркур кӕсӕм, ӕмӕ дӕ кӕд фӕнды ирон адӕймаг ӕцӕг, цӕмӕй дӕ хабӕрттӕ хорз ацуой, дӕ цот раст фӕндагыл слӕууой, уӕд кӕдфӕнды дӕр ӕртӕ чъирийы сӕрты куы ракувай мӕ куы ракурай стыр Хуыцауӕй, цыдӕриддӕр дӕ фӕнды, Хуыцау дын дзӕбӕх хӕст кӕндзӕн. уымӕй растдӕр ници. Фӕлӕ Хуыцау афтӕ зӕгъы, Ӕз дӕн ӕнӕмбал иунӕг кадджын Хуыцау, никӕмӕн дӕр дӕн ӕмбал, никӕмӕн дӕр дӕн ӕздаг. Афтӕ зӕгъы Хуыцау. Мӕ йодӕттӕм куы ркӕсӕм, уӕд дыст ӕртӕ чъирийы сӕрты куы ракувай ӕмӕ куы ракурай, цыдӕриддӕр дӕ фӕнды, уый, ӕнӕмӕнгӕй дын сӕ ратдзӕн Хуыцау. Уымӕн ӕмӕ уыцы ӕртӕ чъири сты йӕ сурӕт. Хуыцауӕн йӕхи сурӕт. Ӕмӕ хуыцӕутты Хуыцау дӕр уымӕн хуины. Хуыцӕуттӕ сты дзорттӕ, Хуыцау та у иунӕг. Мӕ иунӕг кадджын Хуыцау скодта ӕппӕт дӕр, ӕмӕ Хуыцау дзидза нӕ уарзы. Хуыцауӕн дзидзайӕ кувын ницӕмӕн хъӕуы. Хуыцау агуры де ртӕ тымбыл чъирийы, ӕмӕ дӕ дзыкка, хьомӕй йӕм хуыздӕр ницы хӕццӕ кӕны. Ӕртӕдзыхӕдтӕ та кӕнӕм нӕ дзорты тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ ӕртӕдзыхӕдтӕ та цӕмӕн кӕнӕм? Уыцы ӕртӕдзыхӕдтӕ та сты стыр диссаджы формӕтӕ. Уыцы формӕты стыр тых ӕвзӕры, ӕмӕ хи уыцы формӕ куы бахӕры дӕ цот, уӕд дӕ цоты нӕ низ кӕнынц. Дӕ цот раст зондыл хӕст цӕуынц уӕд. Ӕмӕ дзордтӕн кӕмӕй кувӕм, уыцы ӕртӕ зӕгъӕттӕ ӕцӕг хуыцӕуттӕ не сты, ӕххӕст хуыцӕуттӕ не сты, мӕ уыцы ӕххӕст хуыцӕуттӕ дзордтӕ сты, мӕ уыдон та дӕттынц цыдӕриддӕр зӕххон царды мидӕг дӕ хъӕуы ацы царды мидӕг, уыдон дзордтӕ дӕттынц, фӕлӕ сӕ дӕттынц Хуыцауы фӕрцы. Афтӕ зӕгъы Хуыцау, ды мӕ ном куы нӕ ссарай, дзордтӕм цыфӕнды куывд куы кӕнай, уӕд. Дӕр, мӕ ном Батразӕй уыдоны сӕрты куы ссарай, Хёдзорттӕ дӕуӕн ратдзысты алцыдӕр. Ды мӕ ном куы нӕ ссарай Дзортты сырды, ницы дын ратдзысты Дзорттӕ, уымӕн ӕмӕ Дзорттӕ мӕнӕй курынц уыцы бар. Абон лыстӕг куы ркӕсӕм нӕ царды дунетӕм, уӕд ирон адӕм раст хьомӕй куывтой, ӕппӕты разӕй-иу скодтой ӕртӕ чъирийы. Уый фарсмӕ дзыкка, стёд-иу кусарты скодтой сӕ дзорттӕн, Ӕртӕдзыгъӕдтӕ ӕмӕ ӕртӕдзыгъӕдты та куы рывӕрой фараст къуымы. Ӕртӕ чъирийы та куы ркӕсай уыцы ӕртӕ чъиримӕ, уӕд уый Хуыцауы сирӕт, сурӕт, уыцы фараст къуымы та сысты сывӕллон, адӕймаджы, сылгоймаджы хуылфы цӕвы фараст мӕй. Уыдӕттӕ иуылдӕр баст сты. Фарс ӕрбакӕсгӕ афтӕ зӕгъӕн и, Херна цы хъӕуы, Ахургӕндтӕ нӕм бирӕ, ахуырад хорз цӕуы, уӕртӕ нӕм скъолатӕ бирӕ, институттӕ бирӕ, бирӕ ахуыргӕндтӕ нӕм модон иууылдӕр сты хорз бӕрӕггӕнӕнтӕ, ӕмӕ ма сӕ уӕларвон тыхтӕ фылдӕр фӕкӕнӕнт. Фӕлӕ абон ӕмтгӕй райсгӕйӕ ис уӕд уыцы рӕстӕджы уыди иу уд, тыхджын уд ирон адӕмӕн. Ӕртӕккӕ иу уд нал и. Адӕм ныппырхытысты, мӕнӕ Къоста куыд загъта, дзугтӕ куыд ныппырх вӕййынц, афтӕ, алырдӕмыты. Абон махмӕ ис цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ нӕм ис мӕнгахуырад. Ис нӕм мӕнгхуыцӕуттӕ. Кӕмӕн кувӕм, мӕнгхуыцӕуттӕм кувӕм. Мӕнг хъуыддӕгтӕ кӕнӕм, мӕнг мулкӕн кувӕм, мӕнг мулкӕй хорздзинады афтӕ нӕм кӕсы, царды хой сӕйраг у. Уыдон сты иууылдӕр иллюзи кӕй хонынц, мӕнӕ уырыссагау, нӕ ахуырад дӕр раст фӕндагыл нӕ лӕууы, ӕцӕгдзинадмӕ хӕстӕг нӕ цӕуы, ӕмӕ мӕнг зонындзинӕдтӕ ӕцӕгдзинадмӕ никуы никӕй бакӕндзысты, уыдон сайынц адӕймаджы. Ӕмӕ махӕн абон ӕрлӕууыди ногӕй стыр фӕлварӕн дуг, стыр нӕ удыхъӕд Дӕн та нын мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, ногӕй та нӕ сӕвӕрдтой ахӕм уавӕрты, ӕвӕццӕгӕн, цыдӕр тыхтӕ, цӕмӕй та ма иу хатт нӕ удыхъӕд дӕхи равдиса, цы йӕ бон у, уый. Ӕмӕ нын алыхуызон диссаджы фӕлварӕнтӕ ӕппары ӕмӕ нӕм алыгъуызон хуыцӕуттӕ нӕмттӕ дӕтты Йеговӕтӕмӕ, зӕгъай ӕмӕ цыд баптисттӕ, зӕгъай ӕмӕ ма дзы цы нӕ диссӕгтӕй кӕд ӕмӕ ирон адӕмӕн уыди иунӕг кадджын Хуыцау, ӕмӕ йӕ зыдтой, ӕмӕ йӕм зыдтой фӕндаг, ӕмӕ йӕм куывтой, ӕмӕ сӕм уыди, куыд кувой, куыд зӕгъой, куыд рацӕуой, ӕмӕ ирон адӕмы фыдӕлты фыдӕлтӕм та уыди ахӕм зонындзинӕдтӕ ӕмӕ ӕртӕккӕйы уырнындзинӕдтӕ религитӕ кӕй хонынц ходонӕн табу сӕхицӕн хосы ахуыр адӕмы чи ахуыр кӕны ходон ахуыр кодтой сӕхи гималайы тибеты нӕ фыдӕлтӕм ӕмӕ уыдоны хосы ахуырдзинӕдтӕм куы ркӕсай цыбырӕй уӕд дзы ссардзынӕ махӕн нӕ фыдӕлты ӕгъдау чи у, хой ӕпӕрхи, хёсы религиты, уырнындзинӕдты. Абон
кӕхӕм бон скодта ирон адӕмыл, мӕ кӕддӕр-мӕгуыр цард куы кодтой хӕхбӕсты ӕмӕ сӕ тыхфӕллойӕ сӕ къӕбӕр куы куыстой. Хёд сын ахӕм зын нӕ уыди, хӕбон цы зын, фадӕтты бахаудтам, цӕй тыххӕй? Уымӕн ӕмӕ удӕй смӕгуыр стӕм. Ёйбӕрц смӕгуыр стӕм нӕ удӕй, ӕмӕ фосау цы кусӕм и бӕрӕг нал и. Нал нӕ хӕринагӕн ӕгъдау и, нал нӕ, куыд фӕзӕгъынц, нӕ рацыдӕн ӕгъдау и, не рбадтӕн ӕгъдау и, нӕ ныхасӕн ӕгъдау и, ӕгъдау нын ӕппындӕр ницӕмӕнуал и. Ӕмӕ лыстӕг куы ркӕсӕм ацы хабӕрттӕм, уӕд ирон адӕммӕ ахӕм диссаджы ӕгъдӕуттӕ баззадысты, ӕгъдау цы у, ӕгъдау, ӕгъдау цы у, культурӕ цы у, уыдон сты иууылдӕр Хуыцауы закъӕттӕ, раст куыд цӕрынц хъӕуы ацы зӕххы къорийыл, уый тыххӕй лӕвӕрд сты. Ӕндӕр фос дӕр цӕрынц, уыдонӕн дӕр ис удтӕ, фӕлӕ адӕймаг кӕмӕй иртӕст цӕуы фосӕй ӕмӕ хъуамӕ лӕггад кӕнай Хуыцауы номыл хӕцы рӕстӕгмӕ царды. Адӕймаг рӕстӕгмӕ цӕры, ӕмӕ рӕстӕгмӕ царды Бацархайын хъӕуы, цӕмӕй кӕцӕй ӕрцыдтӕ фӕстӕмӕ уырдӕм ацуай, ууыл. Мӕ куы ркӕсӕм лыстӕг, уӕд ирон адӕмӕй растдӕр зӕххы къорийыл ничи кувы. Ӕз кӕцы бӕстӕйы нӕ балӕууыдтӕн, ахӕм нӕй. Кӕцы конгрессы нӕ уыдтӕн, ӕцы хабӕрттӕ кӕм тӕлмацтӕ кӕнынц ӕмӕ сӕ кӕм дзурынц, ахӕм конгресс нӕ баззад Европӕйы. Суанг Индимӕ дӕр ма хӕццӕ нӕ. Ӕмӕ куы ркӕсӕм лыстӕг, уӕд ирон адӕмӕй растдӕр ничи кувы. фӕлӕ ӕппӕтӕй ӕнӕрастдӕр кувӕм мах. Цӕмӕн? Уымӕн мӕ нӕ хойраджы сӕрты карз нозт куы рбайсӕм, ӕмӕ ёсы карз нозт, кӕцы дын сафы дӕ сӕрымагъз, кӕцы дӕ скӕны, дӕхи нал фембарыс, дӕ къӕхтыл нал фӕлӕууыс, дзой-дзой кӕныс, фидиссаг скӕныс дӕхи, Хё дӕтты дын чи дӕтты, уыцы нозтӕй Хуыцаумӕ куы скувыс, уӕд дӕ хойраг дӕр адӕттыс дӕлимонтӕн. Дӕ хойраг раттыс дӕ диссаджы сыгъдӕг хойраг, ӕмӕ Хуыцаумӕ таумӕ кадджындӕр ницы у ӕмӕ дӕ хойраджы сӕрты куы скувыс Хуыцаумӕ. Хуыцау афтӕ зӕгъы: дӕ хойраджы сӕрты мӕ цыдӕриддӕр ракурай, уыдон дын ратдзынӕн. Ӕмӕ дын хойраджы хабӕрттӕ та дӕттынц йӕ ратгӕ уарзон дзорттӕ. Мӕ хьодон сты махӕн нӕ астӕу, Хуыцауӕй зӕххы хсӕн адӕмы хсӕн чи йодонтӕ сты дзордтӕ, кӕцыдӕр адӕмыхӕттытӕн сты уыдон сауджынтӕ, махӕн та дзордты сты. Ӕмӕ лыстӕг куы ркӕсӕм ӕрдзы хабӕрттӕм, уӕд дзордтӕ сты ӕрдӕгхуыцӕуттӕ. Йе рдӕг Хуыцаумӕ цас тых и, йой ахъуыды кӕнут. Йе риунӕг сауджынмӕ дӕр ус тых нӕй. Сауджынтӕ кӕм лӕггад кӕнынц Хуыцауӕн, уыцы аргъуантӕ саразынц адӕм. Хуыцау та рарвиты дзуары, мӕ дзуары бады ахӕм бынаты, мӕ хёсы бынат ирон адӕм равзарынц дзуары бынатӕн, ӕмӕ уый бӕлӕсты ӕмӕ дуртӕн нӕ кувӕм, фӕлӕ мах кувӕм, Хуыцау цы минӕвар ӕрӕрвиты зӕхмӕ Хёсы ӕрдӕгхуыцауы бынаты. Ӕмӕ уыцы ӕрдӕгхуыцауы бынатмӕ хуымӕтӕджы бацӕуӕн нӕй. Уыцы ӕрдӕгхуыцауы бынатмӕ бацӕуын хъӕуы бӕгъӕввадӕй. Уыцы ӕрдӕгхуыцауы бынатмӕ сылгоймагӕн цӕуӕн нӕ уыд. Сылгоймаг кӕмдӕр дӕлдӕры вӕрд у, йӕ физикон хъару дӕр ын къаддӕр уымӕн скодта нӕлгоймагӕй. Нӕлгоймаг уӕлдӕры вӕрд у, ӕмӕ куы ркӕсӕм уыцы лыстӕг хабӕрттӕм, уӕд абон уыцы дзуары бынатмӕ кӕй куыддӕриддӕр фӕнды бӕззыс, дӕ мидӕггаг царды пълан бӕззы, нӕ бӕззы, адӕймаг цӕры дыууӕ хуызы, мӕнӕ стӕм артистытӕ царды куыд вӕййы, афтӕ, мидӕгӕй дӕ удимӕ цы хъуыдытимӕ цӕрыс, уый ӕмӕ ӕддӕмӕ цы вдисыс, уый, мидӕгӕй дӕ удимӕ цы вдисыс, уой у ды аст дӕ ахсджиагдӕр цард. Мыхьосы ахсджиаг царды уды мидистӕ хъуамӕ вдисай зӕххон царды. Ӕмӕ дзуары бынмӕ цӕугӕйӕ, ды кӕд ӕмӕ ӕзнон давгӕ кодтай, кӕд ӕндӕр бон цыдӕр ӕвзӕр фӕлитойы ныхӕстӕ фӕкодтай, кӕд къуырийы размӕ ӕвзӕр митӕ бакодтай дӕ сыхаджы, фос адавтай, кӕрчытӕ адавтай, уӕд абон дзуары бынмӕ цы цӕсгомӕй цӕуыс? Цы цӕсгомӕй цӕуыс дзуары бынмӕ, кӕцы у ӕрдӕгхуыцау, кӕцы уыны, кӕцы зоны ды цыдӕриддӕр кусыс ацы зӕххыл, уыдӕттӕ, ӕмӕ дыхи афтӕмӕй дзуары бынмӕ бацыдтӕ. Ӕмӕ ма ноджыдӕр бахастай дӕ сӕрымагъз цӕмӕй сафыс уыцы карз нозт. Кӕд уыди нӕ фыдӕлтӕм уыцы ӕвирхъау митӕ, кӕд уыди нӕ фыдӕлтӕм уыцы ӕнамонддзинӕдтӕ, уыдон-иу уӕнгӕ дӕр нӕ кодтой уӕнгӕ дзуарбынмӕ афтӕ сонтмонты бауайын, ныр та абон давӕггаг ӕхцатӕй ӕмбырдгӕ цыдӕртӕ ӕмӕ та дзуарбон дзуарбынмӕ скуыси у. Искуы дӕр ма уыцы хабӕрттӕ, уыцы ӕвирхъау хабӕрттӕ кодтой нӕ фыдӕлтӕ, ӕмӕ нӕ фыдӕлты фарн фесӕфтам. Нӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ сафӕм афтӕмӕй. Никуыддӕр-и бацӕуӕн дзуары бынмӕ, ма цӕут алы бон дзуары бынтӕм. Дзуары бын дӕ цыфӕнды дард, дард бынӕттӕм дӕр хъусы, уый ӕрдӕг Хуыцау у, уый уӕ ма рох кӕнӕд. Мӕ уыцы ӕрдӕг Хуыцаумӕ бирӕ бартӕ лӕвӕрди, ӕмӕ абон бакӕнӕм ахӕм хабар, мӕ фыццаджыдӕр нӕ дзуары бынтӕм карз нозт кӕй нал, куы нал бахӕссӕм. Цыдӕриддӕр карз нозт бахӕссыс, цыдӕриддӕр дӕ карз нозтӕй скувыс, хиодон дын иннӕрдӕм ратты ӕмӕ дӕ дзуар ралгъиты. Уымӕн ӕмӕ раст нӕ бацыдтӕ. Уымӕн ӕмӕ бахастай карз нозт, дӕ сӕрымагъз кӕмӕй сафыссой. Еще три, три, третий треугольник, который мы делаем зортом, когда идем три треугольника, есть девятиконечная составляет

Они, да, да, они от нас отказались. Чем иметь такое потомство, они, наверное, имели в виду сегодняшних нас. Абон хосыстыр диссаджы фӕлварӕн дугыс ралауди, ма абон мах хъуамӕ ирон адӕм фӕстӕмӕ ӕрымбарӕм, афтӕ нӕ уд дӕрдтыл зилын нӕ хъӕуы, искӕй фӕрсын дӕр нӕ хъӕуы. Алчидӕр хъуамӕ ӕрбада ӕмӕ йӕхӕдӕг йӕхимӕ аныхас кӕна йӕ зӕрдӕимӕ, йӕ удимӕ. ӕмӕ ӕрымбара, цымӕ ацы царды ӕцӕгдзинад цы у. Бирӕ хӕттыты куы рцӕуынц ахӕм хъуыдытӕм, мӕн ацы хъӕздыгдзинӕдтӕй мӕ бонмӕ хист дзӕбӕх кӕнын дӕр куы нӕу, ӕмӕ уыцы хъӕздыгдзинӕдтӕ мӕлӕтӕй дӕр куы нӕ ирвӕзын кӕнынц, уӕд цымӕ уыцы фӕндагыл ӕмӕ уыцы фӕндаг хъӕздыгдзинад, чи зоны, хъӕуы, мӕнӕ куы бакусай дӕ хид фӕллойӕ, ӕма дӕ хидыл ку акалаймӕ, афтӕмӕй дзӕбӕх куы цӕрай, уӕд уый Хуыцауӕй лӕвӕрд хъӕбӕр у. Нӕ фыдӕлтӕй афтӕ цардысты, фӕлӕ уӕртӕ искӕй куы асайай ӕмӕ искӕй ӕмӕ нӕ ӕрыгӕттӕ ӕрыгӕттӕ махмӕ хистӕртӕм хосы хъуыддӕгтӕм кӕсгӕ ныллӕууыдысты хосы фӕндӕгтыл, сӕ уд сӕ ферох и. сӕ хуыцау сӕ ферох ис сӕ фарн сӕ фыдӕлты фарн ферох вӕййы ӕмӕ хос фӕндагыл ӕрлӕууыдысты мой усӕфты фӕндаг цӕмӕн ӕй ӕмбӕхсӕм уӕлмӕрдтӕм куы бацӕуай уӕд-иу дзы раздӕр уыди ас адӕмы цыртытӕ ныр та куыддӕр бахизай афтӕ зӕрдӕйы тугтӕ ӕркӕлынц ӕрыгон фӕсивӕд уӕлмӕрдты сты ӕма уый кӕмӕй аразгӕ, уый аразгӕ махӕй хистӕртӕй. Ӕма куы ркӕсӕм дарддӕр лыстӕгдӕуттӕм, ай, диссаг, диссаг, уыдон цас диссаг сты, ӕмӕ дзы цас ӕвӕрӕн къӕбицтӕ и, Елена Губеевнӕ, цас ӕвӕрдтӕ дзы ис, ӕмӕ уыдон абон дӕ хуызӕн адӕмтӕ, Людӕйы хуызӕн адӕмтӕ, Алинӕйы хуызӕн адӕмтӕ